nyinaa kɔ aba ɛba awaresɔ adwumadie so. Yɛda Nyankopɔn ase wɔ mpɛnpɛnsoɔ a wɔde ya bɛduru yi. Awarefoɔ yi ɛne mo a mo nso yahyɛ mo bɔ afei na mobɛwareɛ. Deɛ yɛka nyinaa ne sɛ Nyankopɔn wayɛ adeɛ. Ebenezer ɔde yɛasi baabi yie. Awaresɔ adwumadie nie. Maame Asiedu Adepa Me so me nnie. Awarefoɔ montwe mmɛn mo awuranom ayi na monka mo akyere mu ɛsiane sɛ afe ano akɔ ahyia. Animuonyam na yɛde ma Nyankopɔn na yɛaka akyerɛ no sɛ deɛ wayɛ ama yɛn no ɛsom yɛ bo. Mo a mowɔ akyirikyiri ne bɛntwɛ a mohwɛ dwumadie yi, ɛma mo nyinaa afihyia pa Yɛda mo ase wɔ mpɛmpɛnsoɔ a Nyankopɔn afa mo so a mode aba abɛduru yi. Dwumadie yi, m'aboafoɔ ne Perfect Skin and Body Therapy, Tedesco Company Limited, Samek Retno, ɔno nso ɔyɛ foforɔ koraa a waba, ɛna afei ɛyɛ Trinity Cosmetics, wɔn de Alata Samina, Trinity Alata Samina aba dwa so a ɛboa amansan nyinaa. Na ɛnnɛ, Nyankopɔn de adom yɛ sei deɛ, wohwɛ ɔkasa mfonyin anim a, yɛ papa, yɛ nyinaa yɛ papa a Nyame ama nim nimdeɛ a ɔse wɔmfa nkame aware so. Na wo a wobɛhwɛ atie bi nso wayɛ nhyira. Ɛyɛ Rev. Dɔkta Yaw Adu Gyamfi, ɔyɛ ɛɛ Ghana Baptist University College President, wɔno ara nso na ɔyɛ Senior Pastor ɛyɛ ɛɛ ɛwɔ Believers Temple ɛɛ Baptist Temple, wɔno na wɔbɛsom yɛn. yɛbɛma no akwaaba, na afei deɛ ɛda aware so dwumadie no so no, yɛde ama mo. Yɛn Wura, yɛ mo akwaaba. Yɛn nua. Yɛda Nyankopɔn ase sɛ yɛda so te ase. Aseda nka Awurade.
Amen.
Abusuafoɔ, ɛnnɛ aware so dwumadie no, eh, ɛnyɛ huhuhu bi asa. Ɛyɛ simple paa, nanso sɛ wofa no sɛ wode to nsani anim na wowei no yie a, ɛsom bo paa. Ɛne sɛn? Sɛ yɛyɛ awarefo yi, anaa yɛte hɔ sɛ nnipa yi, me deɛ awaresɔ no nti da biara na awareɛ no hia me yie. Sɛ me kunu afom me, anaa me yere afom me, me mma, m'ase ne afoforɔ bi aka ho a, baabi a afe yi abobɔ abɛduru yi, yɛbɛka no sɛ yɛgyae amena ka, anaa yɛde bɔne no a ɔde yɛeɛ no yɛde bi retua no ka, anaa yɛgyae amena ka sɛ yɛde ano na agya amena ka, na ayɛ te sɛ mesrɛ ka, nantwibini, ɛsoro awo, na aseɛ pakyaa. Wode kɔwura 2016, yɛmfa nkɔwura mu yi deɛ, yɛ papa wɔ ha, ɔbɛbuebue nsɛm ani na wadi ama yɛn. Enti awarefoɔ, mongye berɛ na afoforɔ aka nso mommoa na yɛn nyinaa yɛnhwɛ dwumadie yi na yɛnhyɛ Nyame animuonyam. Daddy, ah, nyame adaworo ma, baabi a Ebenezer de abɛduru ni. Ɛnɛ yɛnhwɛ yi, sɛ yɛka sɛ paying back, anaasɛ obi afom obi koraa na ɔde so tua ne ka, eh, yɛkyerɛ mu sɛn?
ɛkyerɛ ne sɛ baabi a bɛrima ɔyere ayɛ wadeɛ mhm. na wayɛ wabisadeɛ a wadeɛ yɛ me paa deɛ mmerɛ mfi da memfa nkyɛ no anaasɛ deɛ ɔde ayɛ me nti nso mɛyɛ ne sei mhm. anaasɛ ɔbaa so kura yɛ wo biribi na wo nso wayɛ wode sɛ womfa nkyɛ deɛ wayɛ wo no paa deɛ wo nso bɛtua no so ka ɛno na paying back no ɛno deɛ ɔde yɛɛ me no me nso mɛyɛ obi Amana teka. Ah, teka teka.
Ati pay.
So we see for ya papa akyere mu kama kama kama. Me nua ba wa bo tiri mu pɔ den den den den den. Nanso eh sɛ deɛ papa akyere mu akyere mu wobɛka asan ka bi de aka ho sɛ wobɛtoa so amana konkɔn hɔ na yɛde akɔwura 2017 mu anaa wobɛgya ama no aka na w'akoma mu ayɛ fann na yɛde akɔwura 2016 mu anaa? M'ataare a ɛhyɛ me yi yɛ fɛ paa, ɛfiri Kings of Glory Fashion Centre wɔ Asafo, wɔne ɛɛɛ Opoku Sika Paris Hotel na ɛdi nhwɛanimu, wɔse fa bra Sɛ ɛyɛ mmaa, sɛ ɛyɛ mmarima, ayeforɔ, nkwadaa ne mpanin, wɔbɛpoma ama mo kamakamakama. Ɛnkyɛ na producer Michael, ɔbaa bɛware, ɛhɔ ara na me de no bɛkɔ. Daddy, yɛnhwɛ e, woakyerɛ mu kama, sɛ ɛyɛ ɔbaa, sɛ ɛyɛ ɔbarima, nkwadaa no nso yɛ a na wɔde mu akotene o. Afei yɛnhwɛ, maame na afom wɔ ekunu. Eh, me kasa kura ɔne ne namfo di nkɔmmɔ. Oh, akɔnhoma deɛ ɔbɔ me sɛ neɛ nenam hɔ. Na ɔyɛ deɛ ɔtua ɔbɔ ma akɔnhoma. Me nso me no aduane ne suo no ma no bɛdi. Na asɛm no nso ɛyɛ dɛn? Ɛtaataa hɔ ɛna yɛhuri tra so saa no. Paakyɛw yɛde kɔ tura 2016 mu yi. Yɛka 2017 mu yi. Mepaakyɛw ne kwan so no no. Na nya ne kwan so no no a yɛmfa no yɛmfa hene ɛne abɛsi ɛkwan pa no so. Mese deɛ mɛka ne sɛ
Ɛtɔ da bi a nsɛm sei na wobisa ho sɛ, Na awarefoɔ no wɔte awadeɛ ase anaa? Ah, wɔn te hɔ paa. Na mo sɛ wɔn te aseɛ? Ah, wɔn te aseɛ. Ebi nso nte aseɛ. Ah, ɛyɛ mmienu. Sɛ ɛnte aseɛ wɔ mu a, mhm. wɔyɛ ni kɔ sɛ basa. Mhm. Bible no di kan aka sɛ mo mmienu mo ayɛ baako. Mhm. Wokae Ephesians koraa deɛ ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ sɛdeɛ sɛdeɛ wo wo nipadua no wopɛ sɛ ɛyɛ no mhm. saa na ɛsɛ woyɛ ma wo so nti ɛmfa sɛ wɔyera yɛ adeɛ ama ayɛ mo yaa sɛ wo sɛ womfa nkyɛ no mhm. susua paa sɛ wo nso woyɛ ɔyere adeɛ na ɔnso yɛne yɛ yaa sɛ ɔmfa nkyɛ wo a ɛbɛyɛ wo daa no ɛni kwan sɛ mhm. ɛba saa Wohu sɛ wode program yi aba asan sɛ afe no bɛkɔ na awieɛ ɛma nhyɛ foforɔ mu nti. Agya, yɛ reconcile.
Na wohwɛ season yi a yɛwɔ mu sɛ Christmas no, wohwɛ ɛyɛ asomdwoeɛ event. Paa. So yɛhwɛ sɛ Nyame bɔ Adam ne Eve wɔ turom hɔ wɔ Genesis hɔ, na Nyame ne wɔn te kama. Nanso, wɔbuu Nyame asɛm so nti, asomdwoeɛ yerae firi hɔ, ɛfiri hɔ sane sɛ afei ne bɛrima no blemu ɔbaa no. Ɛkɔeɛ ara maa wɔn mma nso, Kain ne Abel, asomdwoeɛ antɔ wɔn ntam, ɛde ko awuo koraa brɛɛ wɔn.
Ɛsɛ effect, nsunsuansoɔ no, nsunsuansoɔ no, ebi aka wɔn mu, ebi aka wɔn mu. Yoo. Nti wɔn sɛ nti abɛyɛ suban bi saa. Na ɛna hwɛ Isaiah nso a na Nyankopɔn nso ahyɛ bɔ. toɔ sɛ, Ɔbɛma obi aba a ɔsɛ ɔbɛyɛ asomdwoeɛ hen, the prince of peace, a ɛne Yesu. Nti berɛ a yɛwu Yesu no a Bible se nyansafoɔ no sɛdeɛ ɛsi a ɛsi ka no no, ɛrekɔhwɛ baabi a Yesu da na abɔfoɔ no nnwom a wɔbɛtoeɛ no, asɛm bi wɔkaeɛ sɛ, Ɔsɛ animuonyam nka Awurade wɔ sorosoro, asomdwoe aba wiase ama wɔn a borɔfo ka sɛ those who God favors ɔho sɛ aha enti Yesu mmaeɛ no paa yɛ asomdwoe mmaeɛ mm. yɛ a ɛberɛ a yɛsɛ yɛdi Christmas ne kwa sɛ kɔba sɛ nsɛm bi da yɛ ne yɛyere no ne yɛ kunu mu ntam a Yɛn mma wɔ hɔ ara ma yɛsan de kɔ wura afe foforɔ a ɛreba no mu. Yesu de asomdwoeɛ na aba. Ɔse yɛwoo no sɛ asomdwoeɛ ba asase so. So ɛna ɔno nso yɛ asomdwoeɛ hene. Nti dodoɔ no akora yɛne wɔn kasa asɛm yi koraa ɛyɛ Kristofo. Sɛ Yesu de asomdwoeɛ aba bɛka yɛne Nyame ntam abom. Saa na wabɛka yɛne yɛn nuanom nso ntam nso abom. Yɛ a, ɛwɔ sɛ yɛtumi bɔ mmɔden ara sɛ ɛkwan biara so sɛ meyere ayɛ mbɔne, mekɔ yɛ mbɔne a, yɛma ɛtwa de Yesu ba a waba no koraa nti. Na yɛtumi awura afoforɔ no mu wɔ asomdwie mu, anigyeɛ mu ama awareɛ no so atumi asi pi. Asita.
Abusuafoɔ awaresɔ dwumadie so nie abusuafoɔ na deɛ yɛ papa ɛka yi atwe m'adwene asi biribi so yie papaapa asɛm no a wamana konkɔn hɔ saa no ɛnyɛ wo nko a ne nsunsuansoɔ na ɛbɛba wo so o ɛbɛba wo ma no so ɛbɛtrɛtrɛ akɔfa abusua no mu nyinaa ɛno nti adɛn na mawura ɔbaa pa Ɔyere, okunu, wonka nkyerɛ wo ho sɛ, Akwasu yi a, mekaa sɛ merennya amane nka da. Nanso ba a Yesu aba sɛdeɛ papa yi ka nti, magyae amane aka. Etuo nkɔtwene baabi a ɛtwene. Sene sɛ woayeyere wo ho dendeenden a wode rekɔwura 2016 mu na wonnim ɛkyena nso asɛm. Abusuafoɔ, awareɛ asɛm na yɛreka no saa no o. Aboafo a aboa me firi baabi a awaresɔ dwumadie abɛduru yi, manyi wɔn ayɛ a na meyɛ boniayɛfoɔ, ɛno nti abusuafoɔ yɛgye wɔn nkratoɔ aba. Nti daddy na waka bebree sɛ deɛ Yesu ba a waba no koraa nti no, ɛmmiɛngyaa biribiara mu. Yɛngyaa biribiara mu. Ebi a me na me wɔ bɛyɛ na mafom ɛɛ owura adepa. Sɛdeɛ yɛatwe asɛm no akyɛ akonkɔn hɔ a kɔnhoma deɛ ɔbɛyi mm. me nso aduane mɛnoa si hɔ but ayɛ hwinhwim hwinhwim mm. eh, good morning eh, na akɔ baabi na obi ani asɛm nso sɛ obiara yɛ master wɔ fie hɔ afei manu me ho titiriw koraa matie eh, mahwɛ aware so sisi manu me ho ɛkwan bɛn na mɛfa so a mekɔpa kyɛw no yi anaasɛ mekɔka kyerɛ aberanteɛ no sɛ bikɔ wɔhunu sɛ metaa yɛ anaasɛ mede adi no ara kyɛ mhm. nti sɛ mede m'ano faafaa ɛna mekɔ agye no sɛ agya ade pa deɛ meyɛ mehu sɛ afei deɛ mafom mede agya ama no nka anaa
mm, sɛ mame
sɛ ɛnkyerɛ medi kankan sɛ sɛ nnipa no te awadeɛ ase paa Mfomsoɔ no ba koraa no a sɛ na ɔdɔ no wɔ hɔ paa na mode waree a, bi a sɛ bɛrima no sɛ ɔbaa no ne afom no no bi a ɔhɔ nyinaa koraa n'adwene sɛ n'adwene no kɛre sɛ ɔbɛn mɛ ɛnte asɛ no mɛpa kyɛw na mhm. asɛm koraa fa n'asɛm kɔ na bɛn mɛ koraa ɔmɛka biribi koraa na mede mefa nkyɛn na asɛm fa ne nsɛm kɔ. nti onipa no wɔ hɔ nyinaa kora wɔ n'adwene sɛ ah mekɔkyena ɔbɛyi koraa basa ade no koraa mepa akyɛ wɔ mmea nka anaasɛ dɛ bɛma no abɛka saa sɛ ɔdɔ no hɔ paa saa deɛ a nti sɛ ɛwɔ hɔ saa ɛni kwa sɛ yɛ den ma ɔbaa na bɛrima sɛ o bɛrima anaa me nua baa wodeɛ wodeɛ wodeɛ mesrɛ ɛtɛrɛ bi koraa sɛ wode ɛyɛ agodeɛ bi sɛ wodeɛ kura wodeɛ mesrɛ waa fa ade deɛ ntwa yie ɛntwa yie na wo deɛ wode fakyɛ wode mpaakyɛw na biribiara ɛntɔ bi a wɔsɛ wɔbɛgya bɛrima no so ba no bi a wɔsɛ hɔ no ano hɔ no ano te wɔtwe ayɛ sɛ bi sɛ deɛ ɔmpene ɔboa ase ase ɔno kɔ ɛyɛ ndɛm ɛne dɛ sɛ ne ɔyi nyame ayɛ wɔ ne tiri bɛsɛ ɔte hɔ nyinaa no wɔka sɛ ah wobɛ pakyɛ kora na yɛadim kora me kora me ho kora ntɔ me because mo nyinaa mo ho kyere mo ɛyɛ obi aya sɛ aba saa ah, sɛ aba saa mm. so nti yɛ mmamia mfa kokoduro nkɔ nipa no sɛ adeɛ pa sɛ meka adeɛ paa sɛ wɔde yɛ awadeɛ paa ɔbɛte aseɛ ɔbɛte aseɛ ama asomdua ama asomdua ba titiri sɛ nkura kura ɛwɔ mo ntɛm a mhm. ɔn sɛ ɔbaa ntumi hwɛ nkura ɔtumi sɛ a ah, nkura kura mo asɛm ayɛ hɔ anigye kura ne fie ha bɛma so tumi sɛ a ah, asɛm asi ni nkura kura ne nyɛ mm, asɛ nkura nkura yɛ ayɛ affected
nti wɔka yɛ a ɔnɛ yɛ na gyina sɛdeɛ ebesi aka asɛm no so. Ebisa sɛ kwan bɛn so na yɛfa yɛ nka no. Ɔn sɛ ɛyɛ sɛ ɔma ne nipa ne ho sɛ mm. wɔnu ohu wɔ adeɛ a ɔyɛɛ no. Mm-hmm. Ɛno no mesrɛ wo. Sɛ o sɛ o o kɔka no koraa sɛ. Mi mi kɔ gyina ntenten ma ka sɛ ɛɛ mi deɛ deɛ mi yɛ nɛ maa nye ne yie ɛɛ gyaama no nka. Gyama no nka ɛdeɛ gyama no nka me nko ara mafom wɔ fie a na gyama no nka me nkɔ ka no saa na. Woka no saa pɛ a
wanka ma asɛm no ankɔ yi. Asɛ wahyɛ nipa no kora bufuo mu. Nti ɔn sɛ tutu mu maa no kora deɛ ɔwɔ sɛ mu maa no mu nim mu nim style sa ɛkwan ahodoɔ bɛfa so kora bɛba no kora no. Wɔyi baako bi aba pɔso no na me deɛ yɛ ana mpanimfoɔ no ka no yɛbɛto yi o nanso still exist. sɛ awarefoɔ titiriw me na mafom me kunu eh, manfa m'ano anka yɛsɛ action speaks mm-hmm. louder than words manfa m'ano anka ɛna aduru anwummerɛ anadwo da suo no a mede me nkɔtwitwi no a saa nkitahodie wɔ mpa mu no eh, dadi program eh, program no asɔvo manfa m'ano anka no a saa eh, art no taking place anaasɛ yɛdi nkitaho wɔ mpa mu no a yɛhyia sɛ okunu no wɔ yere no asɔvo bɛrima no na wate ne ho ase. ɛno bɛ depend sɛ bi a twitwitwitwitwi ne baeɛ no mhm. na mpa so nkɔmmɔdie ɛnyɛ adwuma a mm. na wei akɔyɛ adwuma no mm. ɛbɛtumi sɔɔvo no ɛtumi sɔɔvo ɛsɛ na ɛnyɛ adwuma a mhm. ɔsɛ fa sɛ afei deɛ ayɛ adwuma no koraa no mhm. ɛkyɛ sɛ mɛfa ama no nka yi o sɛ action ntinta woka sɛ action speaks louder than words ntɔn bi koraa no a Wosɛ ɔbaa biara sɛ bɛma no afom wo a sɛ ntodo no ɔbaa biara nim aduane paa a ne yere sɛ ne kunu pɛ paa kɛse paa ɔho sɛ nti bi a wotwiritwiri baeɛ no sɛ aduane no koraa wɔboɔfo nyɛ bi
so ho nti wopɛ sɛ sɛ womfa wano nka yi mhm. na afei wopɛ sɛ wokyerɛ sɛ mhm. ade no koraa no ade no haw nti afeibɛma
ayisɛm kɔfa ne yɛ nwotweɛ ayisɛm ayi sɛ ɔn sɛ bɛbɛ biara no pɛ sɛ ɔbaa no bɛ hu sɛ sɛ ɔpɛ sɛ ɔkyɛ sɛ ɔsɛ ɔbɛba ahaa ti dodo na ayi sɛ eti bi a saa da na na afɛ saa dua na onum sɛ dua ɔno ho nyina sɛ ee deɛ ewura yi wo deɛ sɛ ɔpɔn hyɛ mi o de bɛ dua de sɛ dua de ti sɛ ɔnyɛ maame ɔnyɛ maame ade mi kakra ɔnyɛ na afɛ putupuru akɔ yɛ si hɔ na ɔsɛ ɔ bɛba ɛnɛ dɛ ɔdua ɛnɛ ɛnɛ mayɛ dua zu hɔ o. obi a ɔbɛtwe ayɛ sɛm kakra mm. oh, gyae asɛ ɔmmua ne ade ade ɔnam ho saa na ɔkɔfa adi
abusuafoɔ no nam ho saa na ɔkɔfa adi ɔkunu yɛdeɛ yɛne yɛasɛm ɔden yɛnokora no deɛ yɛ baako pɛ menyɛ bias ɛɛ wokɔ baeɛ no woahunu sɛ anaasɛ afe aso yi wobaeɛ afe ɔhu sɛ changes bebree aba o pakyɛ me nua baa se gyaama no nka na ɔde n'ano bɛka no ɛyɛ ne den nti nsɛnkyerɛnne a ɛda adi wɔ fie hɔ nyinaa kyerɛ sɛ asɛm no wanu ne ho nti wɔsrɛ wo gyaama no nka ɛɛ wohu maa no deɛ no so ɔhu nti dadi ɛmaa no sɛ tatis yɛbɛtumi yɛbɛtumi de awen ne yɛ kunu mu baaka anaasɛ wɔbɛgye yɛn mfomsoɔ no anaasɛ yɛ yɛ apologize na yɛde kɔ no wobɛgye atom no no ɛnna yɛnhwɛ mo mmarima yi nso ebi a wo na wafom me mmea ntumi sɛ ampa me kunu ɛna afom me na bɛrima no nso wɔnu ne ho nanso kwan ɛkwan bɛn na wɔmfa so a wɔmmra m'anim san sɛ agya titiriw mmea me tribe yi a yɛwɔ mu yɛ sɛ asantefoɔ mmarima no kora yɛ baako pɛ asɛ ɛden paa sɛ kye sɛ nyame wɔ mu nyame nim te sɛ deɛ dadi kan sɛ nyame wɔ mu na kristo ho wɔ mu deɛ a wabrɛ ne ho ase aka no nyame nim a yɛnhwɛ dadi Eh, ma me bɛba no so no, ɔn sɛ, eh, ɛni kwa sɛ yɛ den bebree ma yɛn sɛ yɛka kyerɛ yere sɛ wakua fa saa ade yi a ɛbaa yi deɛ. Gyama no nka.
Wodeɛ eh, fomsoɔ na aba nti wodeɛ gyama no nka. Ɛnyɛ den sɛ wobɛka saa. Ɛho. Sɛ yɛ wo den nso a, yɛmfa sɛ yɛ wo den a. Sɛ wobɛka, kɔsɔ na yɛ twɔmpe a. Ɛna mi sɛ wobusa me yere a wɔbɛka sɛ akwa wei. onyɛ kɔnjɛ wo de wo de wo de akyɛw paa nti. wobɛfa wobɛde akyɛw paa de akyɛw paa de bɛrɛ mi mi efuro de ɛɛ efuro pa pa pa pa pa nti de bi a na ayɛ agodie sɛ wo ntumi sɛ sɛ deɛ bi ne bɛka no deɛ a wo nso tumi hu adeɛ paa yɛ na ɔyere ɔpɛ. Sɛ me yere, mede me yere yɛ mfatoho. Me yere ne kitchen ho asɛm hia no paa. Mm, ɔfa ho nni agorɔ.
Nni agorɔ.
Mm. Nti a metaa ka kyɛ me nnamfofoɔ ne wɔn mu tumfo sɛ, mhm. menim berɛ a me yere firi adwuma ɛbɛ fie. Mehwɛ me time pɛ, baabi a mo biara no, mɛkɔ akɔhwɛ sɛ kitchen hɔ te sɛ anaa. Ɛtɔ dwa mpo sɛ nkwadaa kɔ yɛ hɔ basaa no ma wɔsɔre kɔ. Ne ma mmɔpo ase sɛ yɛn horo nneɛma mu a ma bibia ɔno aduro otumi sɛ ma yɛ hɔ adwuma. Ɔno otumi sɛ ma yɛ hɔ adwuma. Mm. So ho. Enti yɛn fa sɛ bufuo no baayɛ koraa no bia na afei wonyɔ saa adeɛ no bio. Mm-hmm. Wei deɛ ɔkɔ adwuma baeɛ yi wafiri aseɛ ɛɛyɛ wo deɛ wopɛ koraa ara wo deɛ ɛnyɛ nwie no aba mhm. ɔyɛ aba no ara na ogu so woyɔ ɔno ɔbɛ sɛ ei akɔ yi ɛne ɛm sɛ akɔ yi ɔyɛ asesa ɔyɛ no no ho wɔde ɛm sɛ
nti yɛwɔ nneɛma bebree a wobɛtumi anaasɛ wokɔ okurom koraa na watɔ adeɛ bi ɛde abrɛ wo yere so okura me wei de me kɔɛ no wafa no ɔka koraa ɔkɔɔ dɛm owura dɛm ahu sɛ adeɛ ne da hɔ yi a yɛatwe ne de agu ho yi ɛdi ebiem ɛdi ebiem ɛ aba ɛdi ebiem ɛ sɛ de sɛ de bɔ fufuo fufuo fa akɔbɛto yàrá ɛhɔ ɛno kyɛ sɛ akɔ yi afei abufuo nom sɛ atekɔ atekɔ ɛnɔmɛ nyinaa ayɛ yie abusuafoɔ madaroma sɛdeɛ ɛbɛyɛ awareɛ bɛfa ne ntoma fa afira ɛɛ yɛka yɛka nyinaa no Ɛɛ, wo deɛ na ɛrekɔ yie, obi nso rehunu amane papaapa. Ɛkwan a wobɛfa so a wobɛgye wo kunu anaasɛ mfomsoɔ a asi no, yɛde dwaato aba a wobɛgye atom no na ɛyɛ papa. Ɔno ara mpo de ne deɛ ayɛ mfatoho. Enti megye di yie pa ara sɛ wo ne wo yere tena hɔ yi mfeɛ du, nnum, nsia, mmiɛnsa mpo a, woahunu deɛ ɔpɛ. Enti ɛsi Wo kɔ frɛ third person ama no abɛyɛ dɛn? Mo ara mo bɛtumi a solve ama nteaseɛ ayɛ adwuma na ahyɛ Nyankopɔn animuonyam. Ɛɛ mesrɛ mo Madaroma ahwɛfoɔ berɛ so a mo nso mo bɛba mu bi na dwumadie no atumi awie pɛyɛ. Ɛsiane sɛ yɛn nyinaa yɛ yiedie sɛdeɛ ɛbɛyɛ a awareɛ bɛtu mpɔn nti na dwumadie yi ɛwɔ hɔ. Daddy yɛahwɛ yɛn mmaa no, yɛahwɛ yɛn kunu mo ɛdeɛ. Yɛn mmaa no nso duru mmerɛ bi a ɛyɛ a na wɔn ha adwene bio. anante saa nkwa no so ha de ebi kura nkwadaa no na aka bom na wɔn afom wɔn maame mu anaa wɔn awofo na wɔn nenam fie hɔ saa san sɛ wɔn boro twenty nti na yɛkɔ up and down na yɛba sese baabi adu na wɔn sɛ daabi a yɛyɛ ayɛ mfonsoɔ yɛte yɛ maame akyɛ anaa yɛte yɛ papa akyɛ yɛnu yɛn ho yɛ so yɛnkɔ ne sɛn. ɛɛ ɔn sɛ ɛɛ mɛmi nika yɛn ka sɛ yɛn amammerɛ mu no yɛn twɛn ho sɛ awofo koraa no. Ɛyɛ mmɔfra bɔne a wɔn tumi frɛ mmɔfra de so wɔ deɛ yɛafom wɔn mu fa nkyɛ yɛn. Sɛ awofo tumi yɛ saa a, ɛma ɛyɛ mmerɛ sɛ nkwadaa nso fom awofo a wɔn nso bɛtumi aka kyerɛ sɛ, Agya, ɛna, wɔ deɛ antwa yie mo nso momfa nkyɛ yɛn mm. nyɛ da biara na yɛhwɛ sɛ nkora mmom na ɛbɛka sɛ bɛpa kyɛw yɛma mmerɛ no sɛda sɛ yɛakɔyɛ no mm. ɛsa na teɛ eh, but eh, eh, ɛnha adwen wotumi sɛ mpanyini anaasɛ panyini difoɔ paa so yɛma yi mu a akwadaa ni bɛm da biara panyin sɛ te sɛn sɛ te sɛn sɛ wodan yɛ akora berɛ ho ase Na ɛtwa yie? Ɛntwa yie papa. Ɛntwa yie papa koraa because mpanimfoɔ nso tumi fom bɛyɛ yie. Yɛn nso yɛtumi tumi brɛ ho ase ka kyerɛ mma sɛ wei da no deɛ meyɛ wei deɛ na ɛnyɛ kama wei deɛ just forget it. Akwa no koraa will respect you for that. Titiriw nkwadaa na wɔaduru adolescence no. ansɛ yɛ ɔmu ɔmu hɔ ɔmu sɛ ɔmu anyini
awosofo mu nso sɛ ɔmu yɛ nkwadaa saa mɛ na mɛ wo wɔ ha mɛ na mɛ wo wɔ tɔmɔ odi ti brɔ ho ase very good mɛ mm. nso di kwa sɛ ba saa na mpɛ dodoɔ naa no yɛ nim sɛ akwadaa du nfie saa naa. sɛde nsu asesa mm. ɛna wɔnyɛ akwadaa bio nkwa no nkane na wotea no a mhm. na wɔbɔ no a ɛnnɛ ne kwa sɛ wɔbɔ no wɔtra hɔ so ahu ehia sɛ wɔde tena ase na wɔde kasa mm, ɛsɛ duro afutuo so mm.
kasa no so nyɛ kasa sɛ wɔpɔpɔ w'ani because wɔnyini Ahu sɛ akora no hu sɛ wo respect na. Ɔno nso bɛ respect wo. Good. Ɛhɔ na ɛnna bibi a wayɛ bi akora no afɛ no ɔpa to daddy I beg you wo de bada wo de mesoro dada fa fa kyɛ me. So ho na popo wani a ɛnna yɛ ne wasɛ no koraa. Ɔno nso bɛ popo n'ani. So ho eti ɛwɔ sɛ nkwadaa tumi yɛ kra do sɛ ɔmu ka kyerɛ awofo sɛ a adeɛ yɛ yɛ deɛ yɛ anyɛ ne yie nti mo fa nkyɛ. Ɔwofo biara nni hɔ a ɔyɛ ɔwofo papa paa a akora bɛn ani bɛka sei paa ɔnye ntomu so ho saa so na mesi tu fo saa fo saa awofo nso yɛso yɛnyɛ ready sɛ yɛso yɛfom nkwadaa no a yɛnyɛ bɛgye atom yɛka biribi akyerɛ wo meda se abusuafoɔ madaroma aware so dwumadie ɛso nie ɛyɛ madaroma ahwɛfoɔ yɛne mu na ɛdi dwuma yi nti mo nso mobɛtumi aba so bi Na wohwɛ wo kasa mfonyin no anim a, ɛsɛ yɛde w'adepa foundation information gu hɔ a, deɛ wohia, wo haw, w'amanneɛ, ɛyɛ yɛ dadwene, yɛ kɔ daa nna paa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wo nso w'asom bɛdwo nti na yɛwɔ hɔ nom nti wobɛtumi afa yɛn numbers no na wafrɛ yɛn, yɛbɛba abɛgye wo fɛ so na yɛne wo atwetwe nkɔmmɔ. Dodoɔ no ara yɛ a na ɔfrɛ. Last week eh, me ara me nuabɛrima Trinity Cosmetics ɔsɛ questions bi wɔ hɔ mbusa me ntumi nyi ano. Eh, Mr Trinity baabi a obi a mekyia wo. Madaroma yɛ numbers no yɛ 0243 12 12 38 0243 12 12 38 ɛno na wobɛtumi de aba Asieduwa Adepa Foundation na yɛ WhatsApp line no so yɛ zero two zero seven eight six two seven eight zero na watumi de aba yɛn nkyɛn nti Madarua mo nhyɛ ne nso mfa ma yɛn Daddy obi nya mmaa mu deɛ a yɛnkɔ so ana yɛmmɔ nkɔmmɔ kakra sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛ so yɛbɛhunu deɛ ɛwɔ seɛ yɛ ne nyinaa akyi no yɛahwɛ nkwadaa, yɛahwɛ yɛn kununom, yɛahwɛ yɛn yerenom. Sisi a yɛkɔ akɔwura 2017. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛawareɛ no a yɛte aseɛ no, ɛbɛyɛ anika paa ama wɔn a wɔduru awareɛ kwan so no, wɔatumi aba mu bi. Sɛn na 2017 awarefoɔ nsi bi mmɔ yɛn bra? Yɛhunu sɛdeɛ yɛbɛtumi de akyɛ. Sɛn na yɛnsi bi mmɔ yɛn bra a ɛbɛyɛ hwam ama wɔn a wɔn nso wɔasi awareɛ kwan so no? Meda ase maame. Adeɛ a ɛdi kan a ɛbɛtumi aboa yɛn paa yɛ communication. Sɛ sɛ awarefoɔ wɔ hɔ na nkɔmmɔdie no nyɛ hyewhyew a, mhm. ɛha adwene. Mm. Ɛsɛ sɛ nkɔmmɔdie yɛ hyewhyew paa communication no mhm. ɛsɛ birika kakraa bi a ɛha adwene. Mm. Eh, Dadi, so mu kakra ma yɛn na yɛnhwɛ yɛn nua yɛ wɔ fɛ. Hello. Hello. Hello. Yɛn mu akɔ aba. Hello. Yɛn mu akɔ aba.
Awaresɛw dwumadie so no, yɛate wo nka bɛma yɛn akasa menkɔ.
Yoo. Aseda nka Nyankopɔn. Mm. Afe nkɔ me sign ho. Yes. Amen. Yɛda ase. Yes, yɛda mo ase sɛ mo nya bere na mo hwɛ bi. Nyame nhyira bebree. Daddy na wano gu asɛm so nti yɛ. Ɛnti nkitahodie yɛ adeɛ ɛhia paa sɛ Ayɔnkofa biara bɛkɔ so a ne nkitahodie. Nti sɛ yɛtumi di yɛn ho nkitaho waano waano ɛnɛ koraa. Nkitaho no ɛnyɛ verb a yɛ one on one sɛ anaasɛ phone so. Ɛnna ɛnna mɛka sɛ ɛnɛ koraa phone aba yi. Na wo wo whatsapp ɔyere ɔyere nso whatsapp. Ɔn. Dadi so mu kakra ma yɛ hello. Hello. Ah, wɔn mu nyamfo yɛ mu akɔ aba.

Hello.
Yɛte wo nka, kasa. Aha, me me first time a me tie mo program no ehu. Yɛda Nyame ase, ɛne wobɛyɛ nhyira paa o. Ae, program no nso de atɔ m'akoma so paa. Yɛda Nyame ase.
Na m'asɛm ne sɛ, me me ne no ntumi nni nkitaho no. Mm. Hello.
Yɛte wo nka, bɛrima na kasa.
Ahaa, me ne no ntumi nni nkitaho no. Ɛtɔ mmere bi wɔ hɔ koraa a, anadwo koraa a, na ayɛ asɛm ama me. Mekɔ hɔ koraa a, ɛnyɛ yie. Aww, Kafra.
Ahaa, nti ayɛ saa ma me kɔ a, mekɔ abɔnten tɛm bi. So aka me hɔ? Menhu kwan a mɛfa so ayɛ gyae.
Wadaroma, yɛwie dwumadie yi a, frɛ yɛn, 0243 12 12 38. Wo kasa mfonini no, meyɛ contact no nyinaa gu hɔ. na yɛne wo adi nkɔmmɔ dadi deɛ na wano gu so a na woka no ebi ani no
ɛnti sɛ communication deɛ biriki pɛ a relationship bia sɛ yɛ adamfoɔ mm. ɛyɛ awareɛ relationship communication biriki pɛ sei a mm-hmm. ɛno ano no mm-hmm. deɛ sɛ yɛbɔ mmɔdenaa sɛ dadi so mu kakra hello Hello? Hello? wadaroma san berɛ biom na di ma no nkɔ nti ɛsɛ bɔ mmɔdra sɛ ebi di nkɔmmɔ hmm, so fon so anim anim yi o ɛna yɛnni agorɔ dadi na so kaka hello hello hello ɔbaa pa yɛn mu akɔ ababa aware so dwumadie so
yɛgye so anya ado ɔbaa pa

ɔbaa ne bɛrima te agodeɛ biara anim agodeɛ na kwan bɛ sɛ agodeɛ bi sɛ tiw tiw oyiri gyina kitchen ɔyɛ aduane ofiri adwuma koraa ba ɛɛ ogyina hɔ ɔyɛ aduane ɔkɔ gyina kyia so no sisi so ho ɔn sɛ sɛ sɛ gyina communication bi no bodily bodily communication so ho ɛna sɛ bi a ɔyɛ ekura na bi ɔfina no afina fo sɛ deɛ ɛmɛ ne nyinaa no ɛma. mo ntɛm no ɛyɛ kama hmm. so ho nti ɛno yɛ adeɛ a yɛkɔ wura 2017 mu no awarefoɔ mmɔbɔdraa hyɛ no so yɛ a yɛfɛre saa nneɛma no yɛ no mhm. yɛnsua yɔ ɛbɛboa yɛ ɛbɛboa yɛ abusuafoɔ mɔdaro ma awaresɔ adwumadie si nie mesrɛ o ma awareɛ nyɛ sɛ heaven ketewa Twenty seventeen deɛ ah obiaa ka obiaa sɛ wodeɛ deɛ ɛbɔn ɛnyɛ te sei saseɛ sɛ twenty seventeen yɛ kɔduru a wodeɛ yere ho si nkete Nyankopɔn so ɔbɛdom wo ama ɔwareɛ no ayɛ foforɔ ama no atu hwɛ ama afoforɔ so atumi aba mu sɛdeɛ wo yɛ yi poo dwaa atɛmdidie te sɛ wo twa wo yere twa wo kunu na ebi nso de obi mu asoma yɛ dawuro yi nkwadaa no wɔ hɔ ɔmo hwɛ o nsunsuansoɔ no bɛkɔ ɔmo so maa me ne Paapa ware nti, na sɛ mekɔware a, sɛyɛ a na ɛbɛyɛ. Mesrɛ mo, mo adaworoma, yɛafa bi mu pii, ɛno nti yɛnim deɛ yɛreka. Awarefoɔ, momma awareɛ anidie mmra mu na ɛnhyɛ Nyankopɔn teasefoɔ no din no animuonyam. Daddy, yɛn berɛ no rebobɔ kɔ ɛsiane sɛ yɛwɔ nkratoɔ a yɛde bɛto yɛn aboafoɔ a wɔasɔ dwumadie ma bɛduru saa mpɛmpɛnsoɔ yi ne yɛn ahwɛfoɔ ne wɔn a yɛ invite wɔn a wɔn nyinaa tumi ba dwumadie no so nti, eh, wobɛbɔ asɛm no tɔfa na afei yɛde deɛ aka no atoa so na yɛama yɛn mu so.
Yeah, nti deɛ meka ne sɛ mm. awarefo 2016 na nneɛma nkɔ yie a 2017 mhm. deɛ mm. moma yɛnyɛ yɛ adwen sɛ yɛbɛpere so ama nneɛma akɔ yie mm. sɛ bɛkɔ yie sɛ nkɔ yie ɛgyina yɛ awarefo no a ɛso nyame deɛ ne pɛ ne sɛ mhm. awadeɛ no bɛtu hwa na akɔ so Na yɛn na ɛsɛ yɛgyaa yɛn ho sɛ yɛbɛpene so ama awadeɛ no awie yie. Deɛ fa ɛnto yɛn adwene mu sɛ yɛmma nea ɛrekɔ so ɛnnɛ yi ɛnkɔtra ɛnkɔ 2017. Ɛmfa ho deɛ bɛrima no ayɛ o, ɛmfa ho deɛ ɔbaa no ayɛ o, ɛmfa ho mhm. deɛ akwadaa no ayɛ o. Yɛnyɛ yɛn adwene sɛ mhm. yɛdi Yesu awoɔ afinhyia nnɛ yi deɛ. Yɛgyaa nneɛma nyinaa mu na yɛastate nneɛma foforɔ wɔ 2017 na yɛawɔ deɛ atu hwa na ahyɛ Nyame animuonyam na mma bi nso akɔ adɔ sɛ yɛbɛware na ahyɛ Nyame animuonyam. Meda ase na ahyɛ Nyame animuonyam abusuafoɔ mu adaworoma dwumadie yi aboafoɔ a waboa yɛn firi baabi a yɛfiri ɛde abɛduru baabi a yɛduru yi. Ɛyɛ Perfect Skin and Body Therapy, Kumasi ha bɔ wɔn wɔ Bohyɛn Abreham Junction, Accra Osu Akoagyei Junction, wɔse brae ɔbaa owe deɛ no mfa ho ne deɛ ayɛ ɛno koraa ka ho na wawareɛ yi ɛgui kɔ wɔbɛ yi wo stretch marks no afi hɔ na ɔbɔ de ne deɛ wɔse wɔde nkum bi aba yɛfrɛ no perfect honam pa ɛno ara bi na maame asie bi wɔ a mesrɛ yɛ Mr. Adepa wantumi ho gyae koraa yi o ɛno nti wonya bi na wode sra a Ɛɛ, wedeɛ no rekɔ so na wayɛ kɛse dodo a yɛte soro no, saa na na wo skin no nso yɛ kama, tuntum atuntum, kɔkɔɔ akɔkɔ. Tedesco Company Limited, wɔse bra yi, ɛɛ, wo so ɛnkyɛ biara ɛbɛfeɛ wo firi awura, sika no wodeɛ bra, n'asoyɛ hɔ, sie no nkakra nkakra nkakra, simma pɛ na afei wɔatwa asase tam de ama wo na wo nso wode akɔsi wo kakrawa, afei woreba a na woso wo fie anaasɛ wo dan safoa na wo a na yɛfrɛ wo efie awura. Saa ara na Kumasi ase wɔ bi hom wɔ Sepɛ Timpom, Accra a wɔwɔ eh ɛyɛ Tabora, Scorpion Junction na wɔwɔ eh sesei Nyankopɔn Adaroma, Samek, Doctor Mensah, Doctor Wonder wɔse wɔde product bi aba a yɛfrɛ no Samek Retin, saa aduro yi deɛ abusuafoɔ titiriw mo a mose mo mma wabɔn wabɔn wabɔn kakra bi a na ne werɛ firi adeɛ no, aduro a ɛbɛtumi aboa wo ara ne Samek Retin, wɔse bra na bɛgye bi na fa ma akwadaa no. Mpanimfoɔ nyinaa ɛtumi nom bi, baabi a bɛkɔ biara wɔbɛnya bi atɔ. Ɛyɛ Trinity Cosmetics, wɔse brae na wɔde Trinity Alata Semina aba dwa so, saa na Trinity Liquid Detergent, Trinity Royal Fabric Conditioner, Trinity Antiseptic, wɔse bra Ghana made ha yi ara na ɔno wode dware a ɛyi fi ankasa wɔ deɛ yɛde pepa fam, deɛ yɛde horo nnoɔma mu, na afei deɛ wobɛtumi de agu nsuo mu de adware nso wɔ hɔ. Wompɛ wei na wopɛ tɔkwa. M'abɔfoɔ nyinaa Nyankopɔn wɔnhyira mo, deɛ mohwere wɔ awaresoɔ dwumadie ho Nyankopɔn ɔteasefoɔ wɔmfa nnom mo na nhyɛ no animuonyam. Me guests a meto me nsa frɛ mo baabi a mowɔ biara, mpanimfoɔ atitiriw a mowɔ wɔn biribi die, Mo wɔ nimdie nyankopɔn wɔ nhyira mo nyinaa producer Richie nyankopɔn wɔ nhyira afe sɛsɛ na waware wo nware ya me ankasa mɛbɔ mmɔden ma pɛ bi ama saa na Mike ɛwɔ so mɛpɛ bi ama wo abusuafoɔ ɛha na yɛde mo sie m'abusuafoɔ nyina titiriw Mr Adepa metew so a na wa masɔre nyankopɔn wɔ nhyira wo na wɔnte n'anim nkyerɛ mu ɛha na yɛde mo sie producer wɔtwe me dendenden meda mo ase ɛma mo ɛne hwɛ a adehye